आइ जे हम अहाँ सबके लऽ के आयल छी ने सूती साड़ी के सेक्शन में लऽ के आयल छी एतऽ हम मात्र सूती साड़ी के से- साड़ी देखायब ओहो कि एक सए दू रुपया से स्टार्ट छै मात्र एक सए दू रुपया से स्टार्ट भऽ कऽ अहाँके आठ सए तक के रेंज भेटत नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेर फैशन जे कि एकटा सूरत के सबसे बड़का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छै एकेटा छत के नीचा में अहाँ के सब चीज भेजा जेना कि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज अस्तर फॉल सब चीज एकेटा छत के नीचा में भेजा दोसर जे ठुमा जाए के कोनो जरूरत नहीं छै आइ जो हम अहाँ सबके लोकल छी ना साड़ी ओ छै सूती साड़ी जे बिहार के अपना मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी के स्पेशल साड़ी मानल गेल छै सूती साड़ी ओहि सेक्शन में लोकल छी ओकर रेंज छै मात्र एक सौ दू रुपया भैया मात्र एक सौ दू रुपया से स्टार्ट भऽ कऽ आठ सौ तक के रेंज रहते आब अहाँ सब आउ कुछ सैंपल हम देखबे छी और देखू निक लगे तो वीडियो के लाइक जरूर कर देवे देखियो एक सौ दू रुपया वाला साड़ी है इनमें पांच पीस भेटते पांचटा कलर भेटते और पांचटा डिजाइन भेटते अलग अलग कलर रहते अलग अलग डिजाइन रहते देख सके छे कोनो में विथ ब्लाउज सेहो रहते कोनो बिना ब्लाउज के सेहो रहते सूती साड़ी बारह हाथ के सूती साड़ी हो से पहले देख बुझियो जे बारह हाथ के सूती साड़ी हो अभी जना भेले एमे कलर मैचिंग अलग एक लेकिन डिजाइन अलग अलग है ना आ हम कैमरामैन से चाहबे जे पूरा सेक्शन अहाँ के दिखा दे जे पीछा कस्टमर चल रहा छथिन सेहो अहाँ के देख सके छे जे पीछा कते निक हमर कस्टमर चल रहा छथिन एत सुबह नौ बजे से लग शाम के आठ नौ बजे रात तक कस्टमर के भीड़ लागल रहे और अखन आगा लगन के टाइम से कह दी आगा लगन के टाइम है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबटा लगन के टाइम से तो अहाँ सब देरी नहीं करू एक बेर अजमेरा फैशन जरूर पधारू आ जो नया दुकान करबे ने तो हम तो चाहब तो एक बेर जरूर लाइव परचेज करू क्या लाइव परचेज करू क्या ने जे की माल अहाँ ले लिया की माल लऽ जेबै से अहाँ देख के लऽ जाओ आ जब तक बाद अहाँ जो ऑनलाइन मंगबै छी ने तो बाद कोनो दिक्कत नहीं है जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे है ताबे तक अजमेरा के माल छै अहाँ के माल नहीं है बुझलिए ने ताहि लए अहाँ टेंशन नहीं लेब देखियो छै ने देख सकै छियै पाँचटा पीस छै पाँचटा कलर छै पाँचटा डिजाइन छै अलग अलग कलर रहते भरल छै सेक्शन कुछ वर्क के साड़ी सेहो छै हाँ कुछ वर्क के साड़ी सेहो छै कॉटन में वर्क अबै छै एहिमे अहाँके कॉटन में पोलिस्टर भऽ जायत कॉटन भऽ जायत ताहिके बाद अहाँके ताँत वाला साड़ी भऽ जायत ई साड़ी जे खाली बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल या पाँच चारि पाँचटा राज्य में चलै छै ज्यादा ठुमा नहि चलै छै यूपी कनि कम में चलै छै ई जे क्षेत्र चलै छै ने अपना बिहार में ओहो कि बिहार में मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी साइड में खूब साड़ी चलै छै तऽ अपना इम्हर हम एक बेर चाहब जे आउ जरूर अजमैया फैशन पधारू अहाँ सब आबि कऽ माल लऽ जाउ आबऽ के केना छै रेलवे स्टेशन आउ रेलवे स्टेशन आबि कऽ अहाँ बड़का बोर्ड लागल छै बोर्ड में देखबै अजमैया फैशन छै सुराना वन जीरो वन रिंग रोड सहारा दरवाजा रिंग रोड सूरत में छै ग्राउंड फ्लोर पर आबि कऽ अहाँके अपन भाषा के अपन लैंग्वेज के आदमी देल जायत ओहिके बाद अहाँके एक एकटा रेंज देखा कऽ एक एकटा मतलब चीज बता कऽ अहाँके खरीदारी करायल ई नहि बुझायत जे हम अहाँके दोसर ठुमा छी अहाँ आब बुझायत जे हम एकटा घर में छी खरीदारी कऽ रहल छी ताहि दुआरे आओर कोनो दिक्कत हुए तऽ हम तऽ छियै आओर देखियौ देख सकै छियै सोरोस्की डायमंड लागल छै वर्क साड़ी छै पूरा बारह हाथ साड़ी रहतै जे एक सए दू रुपया वाला साड़ी छै ने ओ एगारह हाथ रहतै ओहिमे मिक्स कपड़ा छै हम पहिले कहि दै छी ओ मिक्स कपड़ा छै ओ अपना एम्हर कनि कम चलै छै हम जे देखियौ अहाँ के जो कहब ना फैक्ट कहब झूठ के कहब जे साड़ी के क्वालिटी में ओहो में हम गारंटी ले छी एहन नहीं छै जे गारंटी नहीं छै ओहो में गारंटी छै लेकिन ओ अपना एम्हर कम चले छै लेकिन जे एक सौ पैंसठ से चले छै ना खूब साड़ी चले छै ठीक छै तो अहाँ सब आबऽ के छै और स्क्रीन पर नंबर चल रहा छै जो अहाँ ऑनलाइन मंगाबऽ चाहे छी पीडीएफ मंगाबऽ चाहे छी तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा छै अहाँ पीडीएफ भेजू स्क्रीन शॉट लऽ कऽ भेजू और हम अहाँ के माल भेजब तो फिर भेटे छी नया वीडियो में नया कुछ लऽ कऽ ताबे तक जय मिथिला जय मैथिली